Nagotebia ng'a ebibe noroche na eseneta, ebinto naroche kare, chisoo chiria chinguru, bono ebi nkoro na eseneta. Naye nkwaroche eshoo?
Ee, mpaka eria abatende bare kobeka ebirogo, inche na omonto natenga mpaka egiita mpaka bono ekwende eria. Ogatenga?
Ache chesare chiri chigoro chiri apana echi echi chichiare kobekwa amachira, ngwachikera bono, aye na omwana o igoro aye na omwana o igoro. Inche bono ogotineka kwa kare, abang'ina riria omogaka oye akure, nigo bagatugutire enyoni ne chigogo. Chingongo? Eeh chianga. Bamobekera aria ase kere akure? Eeh.
Igo bono okobaneria bare okure gwakure iga, orusie chingobo pi otigare igo. Aya naende ekero boigo omonto bakwete rogoro, iga twa twamenyete oo, tokare twarende omorero rero na abang'ina barenda nyomba. Mpaka twakora amatuko. Ritwakoria amatuko ororo, buna inche nao nare komenya mono, kwachire bwogo tori gosoa omwana ombe. Barigia embori, ba- twa baita, twamanya gosoka, twarigia ebiabusi ebi bia amabuku, bia amabuku biakabekire nonye na abare, bakarara eria ekare. Twagusire enyomba, omonto akobwate embori eria. Titwabongwanseire ng'a oria aria ekegwanso keria egekoro manya nao nebitwanga twakabekire. Twamanya kogenda aria emera, baikare nse oo bagigena na amatati amatati. Aye twamanya gosunga chingabo chiri chiaye chiange buna echiane echi, twamanya gosunga. Chiabera oo twari twasika amarwa, riria twasikire amarwa, twachitwenga. Naro ayare korokwa riberereka. amaru?
Ee, tware kwenka iga na ekwerende enyongo, twaberereka iga are kori koberereka. Riria bono aeire, twagenda tochia kogororokia ching'obo chiria, twamanya ko amarwa aria amanya konyorwa, amarwa onde ase aria riria ching'obo chiria ngosugete chianga na chinkoruka chingobo, chianga inche ne chianga naikera. Aye goikera chikoruka chianga? Ota ne chianga inche naikera abanto bagotindekera, inche naye naikerete ching'obo. Yaya. O chinkobo ninki? Chinkobo nchiarenge chiria bare kobeka chi chiare konyenya chimbori chiaigoswa, babeka na emeyia yaba nyago nabo aria babekerwa, kare otari nonye na intwe nainche twabekeretwe na omoyaba buna bono.
Na amarwa na amarwa aya koenga rituko eri riamatanga, aboeniwe gose noa atararetwe nonye nika?
Kare gotindeka kwarenge buna bono. Iga kware korara nyomba naende onde takorara kare agwo kende abwo nabo agotindekwa. Agwo kende abwo agotindekwa rituko erio? Eeh rituko erio nore botuko noo obonyansi iga ebiya ebitari amang'ana buna aya mwaretire. Amabati.
Obonyansi nabo bware korwa chinyomba chia obonyansi gwachikera chinyomba chia obonyansi nachi bare kokora bakora ebiya ebi buna etaya. Gwatindekwa abwo, nabo okobekwa nonye ne eriiyo, bamanya gotindekia korwa igoro, ndere amang'ana aya achire, naende omonto nekire otindekwa ekero ere ontata na mama babekwa chisanduku.
Sanduku echio chiarenge oo? Chiarenge oo kare, kare iga buna gwakwa igo, enyaroka iga gekoirurwa oche ime. tegotindigwka. Enyaroka, bono otiara are akobore baba, enyaroka eye koirure oche, ekero yakwereire omochie totebe ne, totebe example rende enyaroka gose bono enyaroka. Enyaroka gose etaragenda bwoye. Etaragenda bwoye.
Teri gotindeka omochie? Yaya eria gotindegigwa.
Ekoirure oche?
Roche aaria.
Esababu nere eri. Bagoteba ng'a oino bono omonto isiko.
Oyo nenyaroka yao abatane nomonto isiko. Ekare, intwe Lakini bono, nengwanchera nakwo arenge. intwe bono rero, ere omwana oyio nabo ogotindeka ka, nabo ogotindeka ka. Mm. Torochi riarero buna bagokuinka bagotindeka obotuko tibori gochia are. Mm. Totebe omomura, omomura obo bono omomura otaranyuoma, nore isiko. Eyio ya kare eyio totomerete bono nekegusii. Ero takaire rwande ngese.
Omomura, omogesi.
Ee omomura rende. Oyio omogesi akorokwa.
Ee. Aise gokwa, omomura oria otaranyuoma aise gokwa omogesi. Ee. Omwaro oria korigigwa omwaro, ochia orutwa norokogwa kwane eria. Naro akoba omorugi oye omwaro, omonto oria omwaro, omonto okwe Omwaro. eh bono.
Ekero asirire ekare omokonye tanyometi. Eh taranyoma, Eh. erio bono ng'a na omomura okwo otaranyoma amagesi. Eh. Bachia barigia omwaro, bamoruta noro noro omokubwa oye omokubaniria, yaba ekegusii tata. Egusii kiarenge gotindekwa. Ekegusii, kanisa, nonya nende egwe tenyare gosokia nyomba eye aria gotindekwa eyerwa, onye ende egweti etaigeti, oria okobua omwana oyio taigeti iga ende yagweti, igo orekorera erio riiga, ere omwanchire korerera nyagitari, oria ende etaigeti enda, oborito.
Agotindekwa nyomba.
Titware goso bare tibare gosogiswa, abang'ina bare korema eira amaato iga, batindeka oo.
Amang'ana aywo ere iga. Amang'ana aywo ere iga.
Enyomba eyio ekero oyio atindekire oo, omonto ng'omenye ore ase bono. Otari noyo ore.
Nomenyete oo? Eeh.
Otindegete ororo? Eeh, omwana omosibia orunda, amang'ana arenge kare abana yarero, ng'a rero manya onye naende omonto enkoba yakarire, Aria Yesu yamoriera, nagotinda tari tari igoro ekoremwa, amaticha, amaticha Amaticha areta aria aria ase akwera aria areta amati amaticha aria ase akwera nako amaticha akoywa akoywa amaticha iga Mbarigokunyankorwa bamobeke.
yaya, agenda igoro. Agenda igoro igoro, na oria amache airire, yakorigigwa iga origigwa iga origigwa iga, sa ba bachia komonyora ase amache akamotugutete, bamenya ng'a nakomenya na nagotindekwa, tari koretwa ka. Baba, ee. Abanto ako gasi ninde naka ng'aki. Omwana ogo gose omwana onde omete ng'a nyarebe omwana oye okwere ere roche, gose okwere ere ase age ase are engetu roche ere ase amache, gose amache amoita. Eeh. Iga ase amache amoita ranu agotindekwa gose no. Agotinda aria ase mwamanya ara amotugutete. Ensinyo iga aria.
Eeh aria aria amoite gochia ekwaini. Na agotindekwa nabo mokomenya omotindeko, tari koretuka.
Eeh. Yaya. Okay bono iga nkoretwareka, tote amache amoitire bono iga nkoretwareka. Eeh bono nkoretware.

Kwanyora baretire omwana obo batugutire gesieri, batamire, nabo mogotindeka, mori gotuguta rero buna kare, yaya omwana ogo okomotindeka, okomotindeka ekerero, onde ta. Bono obwanchani boria mboro boria ng'a omwana one ng'a takoirigwa are. Eeh bono tore ekero twagenda eeh ekweredi, twagenda bono na obosomi chikanisa eeh. Tokorora abarwoti twachire chikanisa amang'ana aria amakoro twanyatugutigwe. Igo chikanisa nachi chiachenchire ebinto ebinge. Ee chiatugutigwe, ebinto ebi bie ebing'wanso ebi biatugutigwe ere oroche nonye na Igo, igo ekeng'wanso nkeya bono?
Ekeng'wanso gete nere ogomogochi mwagora riria agocha koretwa korwa aria. Mwanyeire, eki nakio ekeng'wanso. Eki nakio ekeng'wanso. Abanto baragera bonsi iga. Eki nakio ekeng'wanso. Ee, riri nguru momonyenyoreti momwansereti. Ebing'wanso biria ebikoro biare kobekwa emeroka embori yarentwe yabekwa emeroka, biria mbiatigwa. Ebitwanga biria twakabekeirwe ebinde iga ebinde aa mbiatigwa. Aye toroche ng'a ebinto ebikoro mbiatigwa, obware mbwatigwe, obware bori mbware ekiagera kwaruka. Nobo bw'abasongo gose obo bw'ekegusi? Eh, ebinto bitegereti. Obware bori bw'ekegusi bwarenge obokong'u, abana bare korigigwa abamura base omwana oria onde, am- abere nyomba, ochia osubwa echinyaruka nabo. Naende banya gotara banya gotara abana baisia, bache na emegwe.

Okay ekemira keria oegenete bono nekio ogokora egasi nkere ekia eke bono totebe ng'a tari kende gionsi oteba ng'a ekemira nkero keria yabeka naye oteba ning'o aye ekemira oteba ng'a ekeene ekemira eki nkero nkianya gosira. Ekemira ke egekoro mbiria ebi mbatugute pi. Bono rero bore oroche ng'a anyare kobatisiri Gatoriki, abasacha ocha bagocha bagotindeke.
Onye kore omokatoliki, abakatoliki bagocha bagotindeke. Nonye ne- ne- eke- na gose SDA.
ng'aki gose naki echi mwaretire, Mm. nabwo abwo bagocha bagotindeke. Amang'ana aria gatugutire aya ne chikanisa, aya ne chikanisa, eh, naende ochia gocha gokora ebing'wanso biria ebikoro orate bituaa ng'a biri yaya, biri yaya. Aba intwe twakora ebing'wanso ebio tokoroseria marioba ki abwo buna buna. Nonya obware rero yaya, tokororera obware.